Pathian Thu Thianghlim i lo ngaithla ang u, Genesis bung sarih, Tuilian sang. Tin, Lalpan Nova hnenah chuan, Nang leh i chhungte zawng zawng chu lawngah lut rawh u, nang zawng tunlai chhang thar zingah hian ka mithmuhin mi fel tak i nih hi ka hria che a ni. Sathiang tin reng zing ami, a pa leh a kawppui nu nen chheuh tuak sarih zelin, Sathiang lo zing ami, a pa leh a kawppuinu nen theuh tuak khat zelin, chungleng sava zinga mi pawh a nu leh a pa theuh tuak sarih zelin, Li chung zawng zawng ah chi thlah tur a tih nun tur i ni hnenah i hruai tur a ni. Ni sarih a la bak a, chumi hnuah chuan Li chungah hian ni sawmli leh zan sawmli chhung zawng ruah ka surtir ang a. Ka thil nung siam tin reng hi lei chunga ta ka ti bawr a lang, a ti a. Tichuan Nova chuan Lalpan a hnena thu a pek zawng zawng ang zel chuan a ti ta a. Tin, lei a tuia let lai chuan Nova chu kum zaruk mi a ni a. Tin, tuia let dawn avangin Nova chu lawngah chuan a lut a. A fapa te leh a nupui leh a fapa te nupui te pawh a hnenah an lut ve a. Pathianin Nova thu a pek ang khan sathiang zinga mi pawh. sathiang lo zing ami pawh, sava zing ami pawh, lei a bawk vak a kal tin reng zing ami pawh a nu leh a pa theuh a tuak zel Lindova hnena a lawngah chuan an lut ta a. Tin, ni sarih hnuah chuan leiah hian tui chu a lo let ta a. Nova chu kum zaruk a ni kung, a thla hnehna ni sawm leh ni sarih nia, Chumi ni ngei chuan tui thuk zau tak hna zawng zawng te chu a lo sah ta fek a, van tukverh te pawh a lo in hawng ta bawk a. Tin, ni sawmli leh zan sawmli chhung zawng lei ah hian ruahpui van awn a sur ta a. Chumi ni ngei chuan Nova te, Nova fapa Sema te, Hama te, Jafetha te, Nova nupui leh a fapa te nupui pathum te chu lawngah chuan an lut ta a. An ni ho bakah satin reng an mahni chiawm dan ang theuhin, ran zawng zawng an mahni chiawm dan ang theuhin, ran nung lei a bawk va ka kal tin reng an mahni chiawm dan ang theuhin, sava tin reng an mahni chiawm dan ang theuhin, sava tin reng, thla nei tin reng chu an lut bawk a. Tichuan, tihsa zawng zawng nunna thaw pai reng reng te chu a tuak zelin Nova hnenah lawngah chuan an lut ta a. Tin, a lut te chu Pathianin a hnena thu a pek angin tihsa zawng zawng zinga mi a nu leh a pa zelin an lut a. Tin, Lalpan a nih chu a khar khum ta a. Tin, tui chu leiah hian ni sawmli chhung zawng a let a, tui chu a lo awm ta pung a. Lung chu a chim lang a, lei chung lamah a sep kang ta a, tin tui chu a lo awm ta pung pung a, lei chungah hian a lo pung ta chiam a, lung chu tui chungah chuan a lang zel a, tin lei chungah hian tui chu nasa takin a lo pung a, a vanhnuaia tlang sang zawng zawng te chu a bil zo ta vek a. tawn sawm leh tawn nga zeta sangin a lo awm ta pung a, tlang te chu a pil ta daih a, tichuan tisa lei chunga che thei zawng zawng, sava te, ran te, sa te, rannung lei chunga bawk vaka kal tin reng te, mihring zawng zawng te chu an thi zo ta vek a, an hnara nunna thlarau thaw awmna zawng zawng, khawmuala awm apiang te chu an thi zo ta vek a. Tichuan, lei chunga thil nung awm tin reng, mihring te, ran te, ran nung te, chungleng sava te chu tih boralhin an awm a, lei ata tih boralhin an awm ta. Nova leh lawnga a hnena awm te chauh chu zawhin an awm ta a, tin, tui chu niza leh nisawmnga chhung zawng chuan leiah hian a awm ta pung mai a. Lalpan kan Bible chang chhiar te, ngaithlatu zawng zawng te tan Mawlmin sawmsak leh theuh rawh se. Amen.